mukadzi unozvara ndobasa rako mukadzi uchaenda pasi pemurume wako iye ndiishe wako ndimwana kutaura izvi ine kezi kuti kwavakuenda undo mafambira amagita iwe uchazvara unenge uchizvara mwari apedza nemukadzi amutsanangura zvinhu tu izvi ndozvaakapiwa number one uchazvara number two enda pasi pemurume wako in our society whether it's in bible or it's in secular world there are specific things that needs a woman kuti zviitwe whether in corporate or it's in the bible eve was not even kuti auya mai obva atangogadzira wake munda the moment yatakaona mukadzi akada kutanga kufidha murume mugarden we are all in problems even up to this day by giving yourself and giving your wife such temptations when she can have hapana na temptation apa muvhangeri kuenda kubasa itemptation takaenda kuchikoro kuuniversity uku maitogara mese pacampus hapana na temptation inenge ichiitika yakalekwa iwo ndiwe L- let's take statistics states dzepauniversity unganditaura here nhasi pamberi pekamera vanhu vese vakateera university inzvimbo yakanaka hakuna zvinomboitwa zviriko kabatigo mwana wakadza kuseka kune mabasa eri mazhinji I hear you a lot muchiti vakadzi ngavasashande vakadzi havafanira kunge vachipinda macorporates and stuff then i'm thinking you are just me thinking kuti vanhu vanoita basa reunurse and they are so good at it it's women we talk about florence 19 girl and how she introduced all those things vanhu vanoita basa rekuticha vana crash

100 percent waita zvakanaka because ndaona kuti chi ukuda kuti tigadzise vanhu vanoita miscot what we preach mm-hmm. anditi there are people we are talking to because we are coming from a different direction there are also two environments bhaibheri rinoti kune environment yenyika muenvironment iri spiritual muenvironment iri nyika ukarwa dama iri unopa iri but the environment iri spiritual ukarwa iri haudzoreri environment iri munyika kana padzoko environment iri munyika ukarwa dama iri haupe iri unopfumbata zvibhagera you fight for your life but muenvironment iri spiritual ukarwa iri haupfumbate zvibhakera unopa rimwe dama worwa rimwe dama iko kunonzi kupusa kana uri muenvironment iri munyika kuti ungapa rimwe dama iwe uine zvibhakera why can't you fight for your life it's a noble idea fight for your life usarwa wakamira right so zvimwe zvinhu zvatinoparidza zvisinhu zvenyika ba zvinhu zvinofanira kugamuchirwa nevanhu vari spiritual so what do you do we are coming from a biblical a, a perspective biblical a teaching of what we find in the bible it's not for the whole world to accept ukutaura zveworld war two dziri munyika ukutaura zvezvipatara wakambonzwa munhu akanzi najesu enda kuchipatara uri munyika saka ukauya nechipatara wauya nenyika ukauya ne, necorporate wauya nenyika kwandiri ukauya nehondo wauya nenyika i don't debate nyika because munyika mune vanhu varimo nezvavanonzi waite handiti mapurisa vanhu vari munyika one marules awo munyika imomo hatomboende tichitanga kuti tikanonzi topanza mapurisa tanga kuti waudza kuti ava vamasema pagadzisa so vane code of conduct yawo nemapurera tawano we don't care we go and preach principle saka now zvinhu zvatinoparidza izvi tinoparidzira wanhu wakatenda muna jesu newanhu watoda kumuteera kuti right kana wauya kuna jesu mm. provider e, murume helper mukadzi zvatoparidza mm-hmm. murume ndiye provider ah, izvi hazvisi zvekuti adzishii saka muchibva matora izvozvo saka mukuti chii nemapurisa ah, hatinei nazvo izvi ndizvo kubasa kwavo munyika imomo toda kuti vazive murume ndiye ande mubhaibheri macho imomo because mubhaibheri you, you, you have lydia i think she was a dealer of paper cloth something like that then you have deborah taistara nezvake then you have ruth she was working in the field then you have priscilla who was a tent maker with, with her husband like uh, we have all these examples of women oh. working ah, kachimira zve tautotaura wani zvatiri kuparidza murumahebru midwives pamwe nemamidwives jesu akabvunzwa question yedivorce pana matthew 19 akati eh, ndizvozvo but zvakanga zvisina kudaro pakutanga ndobva ati pakutanga hamuna kurava here kuti akavasika murume nemukadzi esa kuti zvina mukutaura zvekuti vanhu vakazodivhosiswa namosi ee eh, ndizvozvo but in the beginning zvakanoverenga kutanga handiyo yanga iri pfungwa yamwari mm. pane zvinhu zvakaitwa newanhu but zvanga zvisina kunge zvakaalavana namwari pakutanga aoenzi hanzi macircumstances ekuti tinoona mainstant but zvinhu zvanaa kutaura zvekuti ukaonzwa david akapinda akadya chingwa mutemberi hauti ndo zvinofanira kuitwa a ah, misi kanzwa yaitwa ukanzwa kuti hanzi pane mukadzi uyakaita zvakati hazvireve kuti ndo zvaakufanira kuitwa tiri kuonawo in some instance like Vhangeri- vhang- vhangeri mirai mirai mirai mirai. what wamaida kuti aite mamidwives Sekudai- sekudai- sekudaiwo kuti mukadzi tikamuona achienda kubasa murume achisara akarara mumba Havana Anopinda- vese. aa ndinotoda kutokutaura kune nyaya dzekuti vakadzi vanotoenda kunoshanda kubasa murume otosara akarara mumba aiwaya maextreme ndezvekushaya aaka but dai rainyorwa bhuku zvaitonzi mai nhingi zvino wakabuda wakaenda baba wakasara wari bma kana zvakuverengwa negeneration that comes makuda kuzvisa ndokati kutaura kuti pane ma- pane ma- pane principle nemacircumstances that we find principle yatiri kuona iri kusetwa namwari pari kutanga zvinhu murume ndiye ari kupiwa namwari munda kuti ashande inonzi ultimate responsibility to work akanzi till the garden and work ndobva itira mubatsiri pai pabasa rake kana kuti murume anofanira kunge aine basa rake raanoita oorora mukadzi achamubatsira pabasa rake kana kuti kana ane mukadzi anoda kushanda achashanda pabasa remurume wake pazvinhu zvavanoita sefamily number one that's the first point second point panouya macases saka hatina kuramudza mukadzi kushanda but amuudza pekushandira shanda nemurume wako iwe lekonda umtipire mukadzi wako kuti ndiswere naye iwe unosara unenge uchiitei pandoga ndine mukadzi wako ane vision uyo unenge uri kupi ini ndiri chifesuwa vision yangu usataura zvekeriya iwe unenge uri kupi sei mukadzi wopasi pangu minzwa a ah, kana ndika ndiri kutaura ka saka wabuda mubhaibheri uri munhu wemunyika kana uri munhu wemubhaibheri mukadzi mubatsiri wako sei iwe uri kuisa mukadzi wako kuna vamwe varume asingabatsirane newe pazvinhu zvako zvaunoita iwewo handi munhu ndewako vakazokubatsira ndiwe uda help ka uri kunzwa gepi kuti ndiri kuda kuona mukadzi uyu nechikoro chake kuti kana auya muupenyu hwangu necho handisakaoni bhaibheri kuti awana mukadzi mukadzi aanhongwe you search munhu ari anonzi suitable help hausuda mukadzi anoenda unoshanda kuti akupe mari Ah, boss iwe mari ukutoitsvaga even uri one Pamumba chaisinyeyo manje. zvinhu zvausiri kugona kuita saka iwe uri kurora mukadzi uchinzi ngaaende kubasa kuti azouya andibatsire sadza no No, haisinyeyo mari. Alright, munhu kana ane vision yake or she like tra- ndataura nyaya yaFlorence Nightingale. Watora- watora- izwa- Ah, izwa leko Or ane dream, haisi vision, dream, dream, dream. havabizwi kandai mubhaibheri vari kurota vakadzi ndozvavadzidziswa havabvumidzwe nebhaibheri iri usatira kugadzisa mindset yavo ane vision haasi mukadzi Eh, pavision ndapanzwa Nd- ndati Vision. dream Ah, passion ah, kuti inzwa mukadzi anouya pazviroto zvako ivo okumutsa pazviroto bozomubatsira kuti chimuka waka uchirota stereki ndauya okubatsira pane zvaunge uchirota kuti that dream becomes true because mubatsiri wako zvaunge usingaone paunenge zvaunge uchirota akuti kwapo wakarota ichi aone kuti ichi ndochine mukadzi akauya neinzwa hmm. mukadzi akauya ne vision yake kana dream yake anokonzesa division division d from two eh. vision kuti paita vanhu two paita vavision ira iyoyo aa ka ndozvandiri kuti saka Kana ari ndosaka- model ndatomudira kuti ano model. ndakasika dare remachinda manje kudhila newe munhu ane mindset yakadaro Aiwa, all right. Ma- No, the, the reason why I'm asking is Vangeri ndeyekuti- Can I- Al- allow me to ask this because when you go when Moses is born there were midwives that were working, the Hebrew midwives, which means it was a profession to be a midwife to help, uh-uh. to help. No, uh-uh. Amurabe, because maitoti varume vaite mamidwives kaleko even vanhu vandandada kuenda nekupoint two point one ndakubatsira zvakanaka kuti murume ane land yake yaari kutatiru then he needs a helper pazvinhu zvaari kuita Ipeland pari clear mira adam was given specifically eve kuti amubatsire pazvinhu zvaari kuita eve was not given kuti auya mai obva atangogadzirwa kemunda the moment yatakaona mukadzi akada kutanga kufidha murume mugarden we are all in problems even up to this day Number Daro two, naJerry. number two when the cases were given god specified what is going to be happening in a sinful world mukadzi unozvara ndobasa rako mukadzi uchaenda pasi pemurume wako iye ndiishe wako ndimwari akutaura izvi ine kezi kuti pavakuenda kundomafambira amagita iwe uchazvara unenge uchizvara mwari apedza nemukadzi amutsanangura zvinhu tu izvi ndozvaakapiwa number one uchazvara number two enda pasi pemurume wako ndiye ishe wako ndimwari akudaro anopa instruction kumukadzi sorry ndobva aenda ku- ku- kumurume ndobva ati iwewe wateerera inzwi remukadzi wako ukadya muti wandakakurayira iwewe kuti usadya saka nyika yatukwa nemhosva yako saka zvandakuita kubva nhasi shena mberi unodya zvibereko zvenyika iyi kubva paziya rechiso chako kusvikira uchidzokera kufu ndimwari uyu iwewe ndiwe uchange uchishanda because wanga uchiteerera mukadzi saka pane chimene ndokupa ndekuti you are going to till the land uchi neziya blessing ndaisa muziya kana ziya rikasabuda hauchi sorry the instruction was not given to woman mukadzi akaudzwa kuzvara kwako kune kuine marwadzo iwewe uyu ndiye ishe wako uyu akanzi ndiwo wakufidha uyu anozvara ndiwo wakufidha uyu waone kutungamirira saka who was instructed to go and work the men enda kutaura up this day women kana vazogara pasi nevakadzi they don't want to work Yeah, yeah, yeah, exactly. They don't. Asi mai- mukadzi kungoti hapana yekutamba nekauri vanoda kutofa nenzara panapa baba ava havasi kufamba nezvatira kutiti vakadzi vanoda kutoswera pazvinhu zvevarume wavo ndosaka uchizoona kazhinji kacho vanenge vazoswera vaine varume avo kakawanda kacho kwete kashoma kakawanda kacho vakadzi vanodzamara va- vaentangled nevarume avo ndidzo dzamara dzaanyaya dzeinfidelity akaona kashoma kacho kashoma kacho mm. ndokane vakadzi vanokunda muedzo wacho because vakadzi vanoda kutoona murume anoshanda anoratidza kuti ane potential okay I, I, I, i want you to address this mvangeri because i feel like muri kugeneraliza zvinhu sterek in our society whether it's in bible or it's in secular world there are specific things that needs a woman kuti zviitwe whether in corporates or it's in the bible zvanaisara zvema midwives and chichi mati zvakauyazvo because the world it fallen but those things they need a woman kuti zviitwe so where is the woman going to come from kana munhu wese ari start kubasa kwemurume wayo aa kana zvanotaura ka varume vainzwa zvezvi tutaura tiri kuti iwe wanditi chivhura kazvipatara kaleko handisweri ka ndiri kuchipatara ndikachivhura obvious ndakuimplaya vanhu vhura chipatara ka uise mukadzi wako pachipatara chocho chako iwo handada Eh, but- zvechipatara icho. Eh, but ah, ah, kudu- kuchangouya futi anenge ane mamaneja nemachiya anenge achishanda nawo asiri inini Chii? mamaneja apa iwe unenge uri kupi ndiye ndavaemployer ndi ceo aswera ashanda kapa basi Ah, unenge uchitii ndiye ndakutofokasa neimwe business ndavhurira iye Adoko ndopari kuita dambudziko ka leko andoona iwe uda kupinda zvandandira kuti uone how difficult this is iwe uchirega vamwe vakadzi hanti you're a christian man chirega vamwe Mm. vakadzi wauri kutaura vari mu- vari munyika vachiita mabasa auri kutaura then you you live according to christian standard iwe une zvinhu zviri pachena zvawapiwa hatina kuti nyika yese leko ngaiite zvinhu izvi Because nyika Gospel iri- ru- gospel ruri kufanira kupreachwa to everyone Ah, akaitwa akaitwa, katika nyika haitende jesu chaiye mwanakomana wamwari akasiya chechi ine vanhu 100 jesu mwana wamwari chaiye akasiya chechi ine vanhu 128 vhesi imweni toti paakati idyai nyama yangu neropa yangu hanzi vanhu vazhinji vakata nemweya wetsvina vakatanga kumusiya even vadzidzi vake vakada kuenda akati nemiwo maoda kundisiya here Jesu vadzidzi vake vakati mufungo romusiya kuti a ah, muchindo zvinhu zvaari kutaura izvi akati nyika haitende zvandinotaura kuvanhu hazvibviri asi kuna baba zvinobviri pane zvinhu zvatiri kutotaura isisu because imi mupfungwa dzenyu makaita deviate from the idea of god nyika iri muconfusion today liko yatisingagona kugadzirisa up till the end of time because you don't want to listen zvekutaura mwari mwari ari kuti zvinhu zvandiri kukupa izvi zvinoredusa maproblems amuinawo iwa kuti ko kuzvipatara wadii kuti kana tikadaro kunoita chinoita tiende kuzvipatara leko we don't live a healthful life vanhu vanorwara be hauzivi here kuti iwe pane nguva yakarama wadhara vagofa asingazivi chipatara isinoti mm. mandotoo vanofanira chipatara hauzivi here kuti vanhu vaizvarisana mudzimba vasina kuenda kuchipatara hauzivi here kuti munhu aizvarisirwa pamba chaipo ari vanhu vanga vatori neskill yekuti unozvarirwa unozvarisirwa pamba hmm. wotozvarwa mwana wotozvarwa otochengetwa wokura asina kuenda kuchipatara you don't know that unganditaura zvinhu zvakava zvikagadzirwa zvikamanitaizwa kuti vanhu vaite mari vakaita sei vakaita sei woti kune vanhu vanofanira kuenda ikoko hauzivi here kuti even kuchipurisa kwakusaka employe vakadzi hmm. inotsvaka history yechipurisa even after war hauzivi here kuti kuhondo chaika vakadzi vanga vasingaiti saka talking kuti hanzi nyika yachinja yadii we don't want to debate zvadzira zvinhu bcause vakuda mari vanga dzanzi zvakuita zve equal rights ma human rights zvinhu zvaakuitwa newanhu wachibva and now what do we see we see more problems in this world the moment yakuta kuti kune vanhu varume vanhu vari equal if two people are total equal zvichireva kuti one of them is not necessary kana iwe uleko saka motoziva kuti kuheadquarters yemachechi kwenyaa kushanda vakadzi lego ndaiwa lego ndiri kuenda ikoko Maprint- mabhuku ese aiprintwa nana uyu hakuna akadzi anoshanda makambani aya lego handidebate principle necircumstance zvaunoda unotaura kuda kuti saka uri kuti here kana munhu asiri mhandara haroorwe aiwa ndikutaura kuti zve- Principle. why are you- ndikapaida kuti why ndiparika are you lego talking against ndiparika something that you are actually encouraging lego ndikaparidza kuti munhu mhandara ndoinoroorwa ndozviri biblical iwe wobva wanditi saka muri kureva kuti kana munhu asiri mhandara acharoorwa aiwa ini ndiri kungotaura kungoti Ndingazvipira. why are you- are you Da- putting a- ndataura I- i can't be accused of ma what do you mean ma ma, ma circumstances ekuti kune munhu akare pochata kotiti ko munhu anga akarepwa anoitawo sebhozi haisi mhosva yake akarepwa ari mudiki no no no everyone must get married everyone leko must work whether mukadzi kana murume atamborambidzwa nekushanda kushanda izvo vhangeri asi tomborambidzwa vanhu kushanda mukadzi but inzwa zvatiri kutaura tiri kuti mukadzi ngaashande kupi pabasa remurume wake thats first stage kana murume wacho asingazivi kuti mukadzi anga amushandisa sei ngaachimutuma kuzvipatara kwauri kutaureko anoswira nawamwe varume ikoko kwauri kuti mamaneja mm. oita munamato asaramba make kuti mwari mukadzi wandinotuma unoswera newamwe warume uku chiita kuti warume wari ikoko wasaita mweya waabhimeleki wekutora wakadzi wamwe wavo mwari wokurwira bhozi mwari akasakurwira abhimeleki anototora mukadzi waabhuramu Chirongwa aende. aka ndizvandiri kutaura why giving yourself and giving your wife such temptations when she can have hapana na temptation apa muvhangeri kuenda kubasa itemptation takaenda kuchikoro kuuniversity uku maitogara mese pacampus hapana na temptation inenge ichiitika yakalekwa iwewe ndiwe L- let's take statistics states dzepauniversity unganditaura here nhasi pamberi pekamera vanhu vese vakateera university inzvimbo yakanaka hakuna zvinomboitwa zviriko kabatigo mwana wakadza kuseka kune mabasa eri mazhinji atisingagone kukurumbidza panapa anoitwa mauniversity uyu kuita kuti anzi mauniversity umu tatiriwa akandiwo anga uri munhuamplifya the minority vanhu vakawanda vanotobva kwenge vari bhoo uri munhu wamwari saka mwari akakubatsira kusurvivor in dark places those are dark places zvinhu zvinoitwa kuya kuya handiti vanoenda vaya vonotesta vachipara statistics ekuti mune mukondo mbera muya muya wana vanoparira mukondo zvinoitwa zvezvits public zvofu zvapublicwa mune mawanted pregnancy mune amaboshen anoitwa muya muya saka then choti chii toregeredza kuti vana vedu vasaenda kumauniversity here because of science ndakutaurira ini ndikati chauda kuti ini chauri kudzidza today people is being surviving Maisi chienzi ari monetized asiko. We must go back to basics. Chiri kunzi tsu, chiri kunzi chikoro today tsumo madimikira. Eh, zvinhu tsumo nemadimikira eh, zvakaitwa nevanhu vasina kudzidza. Charovedzera charovedzera gudo rakakwira moyo rakasviba. Chinokura chinokotama musoro gudo chava chinokoro. zvinhu zvakataurwa nevanhu vanga vasingaendi kuchikoro vanhu vasina kudzidza vaidzidza zvinhu nokuona gudo iro rakwira mavere kwasviba zvakunzi tsumo vanhu vari kudzidza zvinhu zvaingodzidzwa nevanhu vasina kufunda today tiri kunzi great zimbabwe tisi kuratidza kuti great zimbabwe chii he was build without motor zvinhu izvi zvaya zvakagadzirwa nevanhu vasina kunochikoro vasina kuverenga bhuku because vakanga vaine super intelligence vakanga vaine certain wisdom they were crafters vasina kuverenga book they were melters they were smith vasina kuverenga book vaita hunting and gathering iri proper vaigadzira macommunities vakanga vaine mombe vaine mbudzi they had a life we read also of many things mathematics dzaidiscoverwa nevanhu vasina kuenda muclass saka ndoda kuti iwe handiti uunderstande kuti zvinhu zvawava kutaura nhasi uchitanzi its a monetized world a monetized world brings more confusion to what weare doing and weare saying hey man look ndakakona ndichiona mbuya nasekuru wakachembedzana mumacommunities mamo vanhu vairespecta wakadzi wewanhu vanhu vaipfimbana vematongo kwangu ine hunhu uchiona washanda pamunda wavo woenda kunotengesa zvinhu zvavo kugmb murume nemukadzi wopinda muna teachers furnitures wonotenga furniture yavo yoiswa mabhazi wouya vachivaka musha vari two vachichemedzana pafamily business vari two tavaona vachifamba kusvika vakura even kuparadzana kwacho kwainetsa because vaiswera wese havana kumbera vakakata sikanda umbuya nasekuru musha because vakanga vachiita zvinhu semhuri mastructures iye akanga ariko ende they were tight families even wana were so blended taiziva kuti tiri kuenda waivoona kuti tiri kuita chinhu chedu chepamba chemhuri zvinhu zvaitwa zvese in wanga usingagoni kuita manje richo kunext door because basa racho rekuita pamba aivapo waizviita within the family confinement nhau izvozvi izvi unobva pana paunoswerana naleko wausingazivi vakabva kubhikitawo kumba kwavo vanotenda un'anga ndiye munhu anonge naye pabasa achiti kana ukabuda ukaenda ari pasi petebho yako kubasa ikoko anenge achisa midzi achiombera zita rako kuti ukasire kudzingwa atore position yako but in these families wanga usina pressure kuti ndiani nda kuroya bhozi wanga uri sisi wanga uri mukoma wanga uri bhuti oneka mfundisi zvinhu zvamunotaura zvinonetsa bhozi kudhara kwanga kusina magumo I think I think we just go back kune nyaya yatakambotaura nyaya dzehapfumitiatingawakude mumaguta vanhu ngava ko mwari akavakira munhu guta ndovhangeri rangu randiri ndikuti go back to basics zvii zvakapiwa namwari tanga iwe leko uri komana mutown unoda zvechirungu uri kunakirwa nezim celebs uchinakirwa ndunyaya uchikana kuti onewa uchinakirwa uchifana ndiana ndakuramba ndiana ndakupinda mu dai kana ndiri kuti ka undiana ndakuko let's be honest here my brother if you want to if you want to help people hmm. because what you want to do we want to, to bring things with salvation handisi kuti vakadzi vasashandi hmm. Ndakupa ma environs mairi bata because ndotanga kurowana nema feminist aita nziya ada kuopresa vakadzi. Madzimai edu even mudzimba umo anoshanda. Ndakuto kutaura basa riri pamba lego. Ndisaka ndichito haya anonzi ma housemates. Mm, Ma housemates mm. pamwe tito haya kana two. Tito ne two vaya vanenge vari pamba tobva taita futi vamwe vanouya as part timers. Because misha yatinayo yakakura. yard inoda kugadzirwa magarden anoda kutariswa and anenge ari overseer pamba ipapo ndimai kusuka ndiro ibasa iri rinotobhadharwa munhu saka unochiti hapana basa pamba muri kuti chii pato nebasa vana even kukudza vana chaivo upbringing yevana kurera munhu kuti akure handi maticha ari kubhadharwa anobhadharwa chikuswera nemwana wipika tinotobhadhara maticha mukadzi anenge atori pamba akachenjera achidzidzisa wana kutaura mutauro hanzi akutaura akuti dhedhi ndiyani todaro ndiyani swera aina ichi dhedhi mama baba mukadzi wako anenge achidaro why can't we pay them dhedhi mama baba ona dhedhi achionzi vane zvipo eh, It's no, dzikutaura kuti Joni hati appreciate mabasa tosvika chitodo iwe unoswera pamba hauna zvaunenge uchita panapa ichichichi totuka wakadzi wayo kusvika wakadzi wakufunga kuti we are inferior here tofanira kubva pamba pano ndionoswera ndichiita something andozvona yeah. mukadzi akoti hapana basa randiri kuita pamba kana ndikatsvaira yadha ndira kuita basa kana ndikanga ndirimba ndikanga chiwacha hembe dzangu anondiwachira even bhurukwa remukati achirigeza mukadzi wako uyu ibasa riri nyore iwewo chaiwo unenge usingagoni kutowacha bhurukwa iroro mukadzi wokuwachira we should learn to appreciate saka waka warume ndiwo watokodzera kuti wakadzika wasa accept evhangeri ratora because many many become also abusive in the process and women also feels kuti ndofanira kuita tunhu twako no the thing i think the point that you don't get mvhangeri ndeyekuti

kuti anofarira zvekupresenta patv ari kungozviita not because pari kufanira kubuda mari inozouya ichisupporta family yestuff ari kuzviita because she, it's, it's, it's, it's a passion they like to do those matv etugadzira wani evangelist marufu chanoitivira mazuva ane maiphone aya nechii ndogona kutoswera achiita masiiatake example yangu kani torai principle yese endai murida kuita murida kuita kuti vanhu vemadhibheti naye naye why do you even handisida vakadzi vanoda kuva rebellious in the process handisida kupiwa also maexamples anoita kuti zvinhu zvacho zvive technical we are not being technical here we are just saying things that are simple also zvinorerutsira munhu because zviri nyore kuti mukadzi anetsere murume wake kuti hee ndoda chakati ndoda chakati pane kuti aswera achinetsera mumwe murume kuti hee hamuna kundipa mari yangu hee ndakashanda apa hee ndakadai ari kuitira izvozvo indiripo ibasa rangu ka rekuona kuti ndamupa zvinhu zvaari kuda ndokuona kunge ndisina zvakakwana but ibasa rangu rekumsure kuti ndazama iye also oappreciate effort achiramba achindikurudzira kuti youare trying my husband ndinozviona zvauri kuita go and find more indoenda ndonotimba pasi chee iye ondizvarira vana ondirerera vana ondichengetera musha ibasa hombe Kana achida kuenda kubasa neni osumuka neni topinda mangwana tomhorosakura ndima yacho tese tiri two tichiseka tichitamba tiri tese and ndakutaura when we have a society like but one hazvichagone because this is a corporate world things have been monetized not just corporate the world is, is, is evolving Eh, eh, kana zvandikutaura kasaka ona akakuiwa- Globalization iri iri iri kuita But see, ichipa team yamuri kutaura ndiyo yatiri kudhila nayo kalero they must be all so tiri kushandisa stream yard muzoti stream yard yatiri kushandisa iya inogona kunge yakatoprogramwa nemukadzi hazvina kana dambudziko leko ndikuti akaita hake akatibatsira but they must be all voice inoramba ichitaura vanhu kuti kuti yakagadzirwa nemukadzi hazviri ndo zvaifanira kunge zvakaita society Zvinhu zvako, tolerance takuita, ma rights ako, whatever. Ivo tikatotaura togona kutodzi wana wari abusive, wana wari vakadzi, hatina kumbodaro. We love our women. We want them to be safe. Anogona kugadzira steam yard atori pamba, aine vana, achita, achita, haarambidzwe. Chatiri kurambidzwa kuya kuzoswera newe lego. agadzira cement iwe ndotanga kumuti hayi ndiwakapenga bhebhi haa murungu ini murume wake ini murume wake wacho ndichadataura naye asati andiradza stream yati anditanga aradza iwewe makiritainawo ari maara aya aifana ndi ndaifana kuti ndabva kubasa kana vakupe anga ari pamba ondiratidza kuti hona chinhu chandainventa ichi ondiratidza ka toti you can now give this to the world Motoziva kuti wifi chaiche nebluetooth mzoi zvakaivhindwa nemukadzi. Akagona. Akatanga kuratidza murume wake. But akatanga kufamba neulego. Akatanga lego nzwa ndopane lego we need to understand we, these are very very important discussions that also need maybe proper channels saka number one ndakubatsira handisi kuti vakadzi ngavasashande ndakuudza kuti vakadzi vakutaura muzvipatara zvipatara zvaimbowa pamba izvi vanhu vachitozviita ine family set up mm. zvakuti hanzi ye chichichi society yakanga ine nzira yayo e, saka vanhu havachadye zviri healthy saka takuswera muzvipatara saka totoda more women muzvipatara kuti vatibatsire but vanhu nguva yavaidya zviri health it was very rare kuona munhu maclinics mamusina clinics mareserve home musakuona mareserve home mamune clinic pano napa kumamisha uko pano because zvazviri rare kuti vanhu varware vanhu vaiziva zvokudya tsombori chii saka vanga vasingarwari rwari zvingada chipatara but now mafuta azara chii vanhu vakutofanira kuvakirwa more zvipatara it shows also kuti the world is drifting down and weare going to have more cases that even vhangeri ratiri kutaura today sedzamara risataurike but we need to tell kuti rigare riri mumamedium kuitira kuti a generation that comes it will listen kune zvatiri kutaura today and try also to fight them but hatichadzokere kumashuneko hakusina zvakadaro tatobva tafanira kutanga kutaura vhangeri trouse izvo mukadzi hafanira kupfeka trouse now hazvileko its like nonsense leko ndingawe kana munyika mauri izvi zvizvi ndotaka kuona vakadzi vasapfeke matrouse idza iwo zvinomeka sinze unosungwa kasi kadile kupata zvinzi kuti zvinhu kwatiri kuenda nditi kune dzimwe nyika ukaenda unotaura yekuti ngochane asi munhu ya unosungwa unosungwa kabatile kukazvire kuti zviri right ka saka we've normalized zvinhu zviri wrong ka uya kuti hanzi totanga kudhibheta zvekuti muri kuona sei kuti mumwe murume wana anogona kunyenga mumwe murume muri kurambirei izvozvo inge vana vana nhingi wakanyenga nezuro wani wakatochata aiwa e wakanyenga nezuro wakachata asizvo pandiko zviro ndo zvatiri ngotaura asiri zvokuti vakadzi vakudai vakudai hatisi kuramba zvakuitwa kuno kuzimbabwe togona kuchitaurawo because also even a society idi iri patriarchal ukaenda kumareserve ukaenda kuma- kumachi- kumareserve kumachief masabhuku warume and most of them zvinhu zvavara kuti tine vakadzi chii but ushe hunonetsa kupa vakadzi because society idi yakadaro saka even isu tichine kaadvantage kako because zviri ka- zviri because zimbabwe is a christian country saka vanhu vazhinji vanoverenga bhaibheri mumamishoma and vanhu vazhinji vakaparidzirwa vakatenda shoko saka vakatora that christian faith vakaramba vachiblenda because anotaura even machief edu anoda mwari munhu anogara pachigaro pane pane munhu wechirume ari pachigaro vanoita munhu mukadzi vakadzi vakatandara vari pasi vanopiwa nzvimbo dzavo even ukarova trouse ukaenda naro kumamishow machiu kana pamberi pasabhuku unopfekedzwa zambia